Helo, enw fi di Elen, dwi'n 19 oed a dwi'n byw yn Amlwch ar Ynys Môn. Heddiw ma dwi'n mynd i greu fideo fer i chi ar iechyd meddwl. Dwi'n mynd i rhannu fy mhrofiadau i a sut mae'r cyfnod anodd ac ansicr hwn yn ei effeithio ar ein iechyd meddwl, yn ogystal â rhannu 5 tip efo chi ar sut dwi'n mynd ati i helpu fy iechyd meddwl yn ystod y cyfnod. Felly, dwi wedi bod yn diodda' o broblemau iechyd meddwl ers chydig flynyddoedd bellach, ac o hynny ges i llawer iawn o gymorth ac dwi'n falch o ddeud fy mod i'n delio yn lot gwell gyda fy nghyflwr. Dyw blwyddyn dros... Ie, dros blwyddyn yn ôl nes i yym gychwyn blogio amdan iechyd meddwl ac o'n i'n credu sa fo'n gyfle da i fynd ati i drio leisio fy marn a helpu fy hun drwy wneud y blogs. Felly eisiau amdani a gweld sut swn i'n ymdopi gyda'r pethau mynd amdani. Yym felly nes i weld bod gwefan meddwl yn edrych am bobl i i fod i sgwennu blogia yym a es i amdani a gweld sut o'n i'n licio fo a dwi'n credu bod gwaith ma' meddwl yn neud yn yn ystod y drwy gydol y flwyddyn yn anhygol ac yn ystod y cyfnod anodd hwn ma' gwaith ma' nw'n neud yn fwy fwy pwysig gan bo' gymaint fwy o bobol yn gweld 'i'n anodd ymdopi gyda'i cyflyrau meddwl neu hyd yn oed yn gorfeddwl am bethau a mae'r adnoddau maen nhw'n gynnig yn ystod y cyfnod yn anhygol. Felly diolch yn fawr iawn iddyn nhw. Um, ia, yeah, so dyna nes i mynd ati ac dyna dwi'n mwynhau wneud um, fel rhywbeth i gadw fi'n brysur um, os dwi angen rhywbeth i neud neu jyst trio cadw me- fy meddwl yn positif a- am bod hi'n gyfnod mor anodd mae pawb yn gweld hi'n anodd felly mae hynny'n hollol normal mae pawb yn stryglo bob dydd nes i newid o fy mhjamas tan amser cinio ma' hynny'n hollol fine dwi heb roid colur ymlaen tan heddiw. Dwi wedi bod yn gwisgo dim colur drwy'r wsos a heddiw nes i benderfynu gwneud, felly mae hynny'n hollol iawn hefyd. Mae'n gyfnod anodd, so neb yn gwybod faint o hir fydd ni yn gwneud hyn, faint o hir fydd ni'n stuck yn tŷ. Felly mae'n iawn os da chi ddim yn teimlo'n oce, okay, um, ond rhaid cofio bod yna bethau allan i chi hefyd i trio wella ffordd da chi'n teimlo a siarad gyda rhywun. Yym ia felly o'n i'n cyn y cyfnod hwn do'n i byth yn adra o'n i byth yn tŷ. Dwi'n mwynhau cymdeithasu, siarad efo ffrindia jyst peid- o'n i byth adra jyst yn mynd a mynd a mynd a ma' bod yn styc yn tŷ yn rwbath hollol wahanol i fi felly dwi efo pum tip i chi a dwi'n d- yy dwi'n dilyn y tips yma bob dydd i trio ceisio cadw fy meddwl yn iach a trio cadw fy hun yn hapus ac yn bositif felly Tip rhif un ydy cadw fy hun yn brysur, chi drwy wneud rhestra, rhestru beth chi eisiau gwneud yn ystod y diwrnod hwnnw, yn ystod yr wythnos, a wneud yn siŵr eich bod chi yn ara bach yn mynd drwy'r rhestr yna. Um, fatha bod nhw'n mini, mini achievements fach i chi. Um, Hyd yn oes dio'n hwfro llawr, mae'n rhywbeth da chi di wneud yn ystod y ddiwrnod, y diwrnod sy'n anhygol. Ond peidiwch, cofiwch peidiwch ar ei gormod o bwysau ar eich hunan i wneud y pethau hyn. Tip rhif 2 ydy gadw'n heini, trio gwneud pethau gwahanol. Dwi yn trio um, compromisio beth dwi'n gallu wneud, felly dwi'n byw ar ffarm, so dwi'n trio ffeindio pethau gwahanol i wneud ta wê, so felly um, felly cerdd yn heini, a hefyd cerdded y cwn neu cerdded yn am dro. Um, mae cwn yn bethau briliant i gadw chi'n hapus, dwi wrth y modd am nghwn. Um, felly mae hynny'n ffordd da o gadw'ch meddwl yn hapus. Tip rhif 3 ydy trio pethau newydd. Felly fy ngol i, ebyn diwad yr amser um, fod yn stuck yn sy, ydy trio platio gwallt neu French plait dwi dwi rioed 'di gallu neud dwi ddim yn dda yn neud gwalltia felly dwi'n mynd i dwi'n mynd i herio fy hun a dwi'n mynd i trio ngora i neud. Tip rhif pedwar ydi siarad. O'n i'n siarad amdan hyn ynghynt felly os 'dych chi ddim yn teimlo'n iawn neu 'dych chi'n pryderu am rwbath jyst ewch ati a siarad gyda rywun boed hynny dros y ffôn neu gwyneb i wyneb yy gyda'ch teulu a'ch ffrindia pwy bynnag chi'n byw efo Jyst siaradwch am y ffordd da chi'n teimlo a mi, mi fydd hynny siŵr o wella pethau. Ac tip rhi 5, y tip ola, ydy cadw'n bositif. Lle dwi'n trio ngorau i gadw'n positif bob dydd. Er bod hi'n anodd, yn nghanol hyn i gyd, mae rhai drio gadw'n positif, felly dwi'n trio Gwneud pethau sy'n gwneud fi'n hapus a jyst trio'n ngorau i wenu a cadw'n bositif. Dwi'n gwneud hynny drwy trio rhoi, rhoi pethau positif ar fy nghyfryngau cymdeithasol i drio cadw pob sydd ar fy nghyfryngau cymdeithasol i'n bositif hefyd. Felly dwi'n credu'n gryf bod angen cadw'n bositif a Cadw efo'n gilydd yn ystod y cyfnod hyn a helpu'n gilydd. Lly diolch i chi am rando heddiw a dwi'n gobeithio yn wir wneud heina helpu chi. Um, mae'n croeso unrhyw un gyrru neges i fi os dyn nhw'n dymuno. Um, ia, lly byddwch yn hapus!